Sɛ wofiri Asante bɛpae Ɔboase du nkwaw na ɛreba a, wobesi wɔ Kɔmfoanɔkye G. Woduru G na wusi fam a na wɔatwa kwan no mu. Wode w'ani bɛkyerɛ Bantama kwan no so kakraa bi, wo nsa nifa so, san twa kwan no mu. Wobɛhu nso a wɔrepae asuo firi Amanforo. Mforo kar no bi. Ka kyerɛ mate no ni sɛ, Mepakyɛw, mesi wɔ Ablepɔ Old Market, Ablepɔ Dwa Dadaa mu. Sɛ wosi dwa dada mu hɔ pɛ a, wobɛhu sɛ me ara Angel de me sign board kɛseɛ asi wo nsa bonkum so a yɛatwerɛ so Angelic Lady Herbal Clinic. Wo deɛ follow arrow red no, adeɛ kɔkɔɔ no a yɛde amake so no, follow no. Kyerɛ sɛ wonante simma mmienu, wobɛba abɛpue ayaresabea hɔ nom. Mo a mofiri Techiman, Nsi Suam, Runabout, wofiri Mampong, Wo deɛ si Soa me runabout Mo a mowɔ Yɛɛgyi no wo firi Yɛɛgyi ba a wo bɛsi wɔ Soa me runabout Wo si Soa me runabout a nante bra police station no nkyɛn hɔ ara Ɛhɔ no ara wo bɛnya Aberepɔka wo bɛhu sɛ yɛpae asuo firi Amanfurom asuo firi Amanfurom Foro kaa no bi ka kyerɛ mate no no sɛ mepoa kyɛw mɛsi wɔ Ablepɔ Dwadadam Ablepɔ Old Market Wo si Old Market hɔ pɛ a wo deɛ bu sɛ obi a sɛ wopɛ Engine Lady. Wobɛhunu mpo na me signboard kɛseɛ si hɔ a me ankasa mehyɛ ataade fitaa ɛda soɔ. Di akyire na bra wobɛba abɛpie mu wobɛba abɛpie me so. Sɛ wonya duru Kumasi Abirikɔ Dwadadaa mu pɛ, wodeɛ busi obiara sɛ wopɛ Engine Lady anaase twa kwan no mu wo nsa bonkum so bohu sɛ aborosan kɛseɛ bi wɔ hɔ a yɛyi plastic chairs ne home use nkonnwa gu anim. Bisa mmeranteɛ no sɛ mepɛ maame na wɔyɛ aduro no. ɔmbɛsɔ wo nsa de wo aba. Mennim yade a Awurade nti wode bɛba yɛ ha a yɛntimi nhwɛ wo. Sɛ yɛ sunsum mu yadeɛ, sɛ yɛ deɛn, sɛ yɛato wo aduro, woahu sɛ yareɛ bi wɔ wo so a, saa yareɛ no wonya sika a na ɛba. Woada adwene ho ahunu saa adeɛ no, wonya nhyɛɛ no nso. Wonya, wo, sɛ sika nni wo ho a wonyare, but wonyaa sika a na woyare. Woakyɛke ahunu sɛ biribi rekɔ so nti na ɛma no ba saa. Ɛno nkɔda. Yadeɛ bi ayɛ w'anom aduro saa. Stove more na wonom aduro no more no na na yadeɛ no ɛrekɔ soro. Wonom aduro na yareɛ no rekɔ soro, wonom na yadeɛ no rekɔ soro. Wada ahwɛ, wadwene ho sɛ biribi rekɔ so, wonya nwene ho. Enti sɛ wotie me yɛato wo adu, yɛayɛ wo dɛn? Obi sɛ mate aduro so, wo deɛ woate aduro so, woayɛ dɛn o bra? W'ahonhono, so woahunu? W'ahonhono a woyɛ apae, wogyina awu, w'afu ahyɛ, wo nan ase ataatae. Mesrɛ wo, woyɛ bɛrima a w'ataatee ama sɛ mprɛ aduasa, wo hwiren nyinaa ahonhono. Sɛ woretie me a, mesrɛ wo, ntena ase na nwu. Ɛyɛ Kumasi, Abelepɔ Dwadadaa mu. Woba bɛduru a, mese wowɔ Sahwi o, sɛ wowɔ he o, baabi a wotie me Ghana afanaa biara deɛ, wodeɛ brɛ Kumasi. W'ahonhono nko ara deɛ a, wonim. Wokɔ nwura mu a, wobɛkɔ akɔto dua bi, yɛfrɛ no Satiado po. Na nkate afum ho ne twa dendeenden wotwa a wosuro. Wɔadua no bi, wɔayɛ atifi, apueɛ, atɔeɛ ne anaafoɔ fa bla fie bɛsi nkatea no kim kim kim kim kim kim kim kim kim. Wɔapɛ korafoɔ ne korafoɔ ne nsuo aka abom, wɔawɔ. Wo sɛ woahonho no, yɛde bɛsra wo nipadua no. Na aduro no ka wo nipadua no a ɛnwae no, ɛte sɛ wode ɔhono, braid, aka steam kye no anaa wode sika aka steam. Ɛkye no, wo ho ayɛ duro no na awe deɛ no ayɛ kama. Te sɛ woretie me, woahonhon no, wogye no awi. Wo maame bi, wo papa bi, wo nua bi ahonhon no a, woadwene ho a wonte aseɛ. Mesrɛ wo mfa ne woakyinkyin abla wɔ last stop ɛyɛ Kumasi Ablepɔ old market. Awurade bɛfa me NG lady so ɛbɛyɛ wo wonderful. Ɛbɛyɛ wo nwanwa, wobɛdwene ho a wonte aseɛ. Ɛyɛ tumi ne animuonyam ne ahoɔden a Onyankopɔn de ahyɛ nhabama mu. Wotie me, wo yare ɔɔsa, wo so wo deɛ no no. Wɔhunu aduane a na supɔn ahini no, wonim deɛ nti a. Ɔɔsa na ɛda no so no nti, sɛ wɔhunu aduane a na ne werɛ aho ɛsiane sɛ aduane no yɛapia no nnuane biara bi, bɔɔdeɛ adoseɛ wɔnni, mmoko wɔnni, eh, fufuo wɔnni, kasantini ba, eh, yɛka no sɛ sahwini ba, bonini ba, wɔnnya aduane papa a wɔbɛdie no, ɔnya bi nni. Nti sɛ woretie me, ɔɔsa da wo so, oyafunu yɛ wo ya. Wohu? Efie wɔ bo ano sɛɛ nyinaa wogye wo ho anye, wohunu amane, aduane tɔ wo yam a wo a wote nka. Kyerɛ sɛ wo ɛno nti ama wo suro sɛ wobɛdidie. Mesrɛ wo, ulcer da wo so a bra. Wo deɛ no deɛ ebia na nyɛ ulcer nanso na yafun yareɛ paa da wo so a ɔko a ɛnkɔ. Woanom aduro anom anom anom anom nanso ɛnkɔ. Sɛ woretie me baabi a wowɔ biara, wo deɛ bra Angelic Lady Herbal Clinic. Yɛ Nyame name na basa so ɛbɛhwɛ wo ama wo ho atɔ wo. Yadeɛ no yɛtu aseɛ yɛ nsosɔ so yɛbɛtu aseɛ ama wo ho atɔ wo woyɛ bɛɛma wotie me ɛɛ wobɛhunu sɛ sɛbi mprɛ aduasa wowɔ hɔ a na wo yam gye koo koo ɛtumi twa wɔ bi hwe mekyerɛ ɛnkorodo anaa ɛnkoe sɛ nya bɛtɔ wo hwe wɔ anim kɛseɛ a so wɔ ho na yɛ sɛ woanya two na enya mmɛtɔɔ mu a ne nam wɔ ayadze ne nam wo yam a wo yam bɔ wo kookoo a ɔho no, ɔwɔ hɔ a na wɔyɛ adze a oya na atumi to wo hwe tse sa no yɛ baa patahyɛ ne pala ma ɔwe ansaana watumi asɔ ne da kor ebɛtwa ahwe no wɔ bea no ebɛku wo tse sɛ wo tsia me oyɛ bɛɛma na nkoe wɔ wo so a hɛnea ɛhaw a mesrɛ wo ɛyɛ angelic lady herbal clinic yɛbɛmo aduru a wo bɛnom yɛbɛma wo bi a wo bɛsa hɛnea nkoe no. Ebefiri wo so ama wo ho atɔ wo. Te sɛ wo tie me sɛ wo ba. Ei ɛyɛ nkwadaa nyinaa. Akwadaa nya two years bɛɛma a asate enti woawo wo ba na woahunu sɛ ne sure no dwoa da baako mu dwoa nna baako mu anaasɛ ne sure no abom ayɛ baako pɛ a hunu sɛ yadeɛ no bi na ayɛ wo ba no no obi awo ne ba ne sure no ɛmu ntimi nkyɛɛ mmienu sure no abom ayɛ baako pɛ nti sɛ wo tie me na wo ba sure ɛbɔ mu baako pɛ a meserɛ wo ntena ho ma no nyɛ ansa. Sua mi ka brɛ Kumasi angelic lady herbal clinic awurade bɛfa indie lady me ne me mma yabasa so yɛbɛhwɛ wo ba no anaa wo kunu no nipa biaa nko eha wo deɛ anaa hernia ɛha wo no sua mi ka brɛ Kumasi yɛbɛhwɛ wo ama wo ho atɔ wo wo deɛ na mabɔ so no nanso obi deɛ nso nie wo a wo hwɛ me ɔhu sɛ baba so eku gonorrhea. Ɛnna wotenatena hɔ sɛ woyɛ rehwɛ yare a babaso hɛ ɛha obi yi no. Sɛ obi wɔ wo fie na babaso ayɛ no, ɔne wo hyɛ adwaeɛ baako, moyi so wash room baako na wokɔkoto baburuyiso so, anaasɛ mo mo kurom hɔ hweetam yi bi na ɛwɔ hɔ na wɔkɔkoto so. Wɔkotoeɛ a wɔsɔreeɛ a wo nso kɔkoto so bi na woanya bi. Enti obi yere wo babaso, ɔfiri sɛ ebia amɛmasɛm na ɛde aba? Dabi. Sɛ obi wɔ fie na w'adwensɔ agyaeɛ, barima wo kɔkoto a na wo dwensɔ a mmoa no bi awura wo, ɔbaa w'adwensɔ na wokɔkoto a na wo dwensɔ bi a mmoa no bi awura wo. Enti sɛ woretie me baba so woyɛ barima a wo deɛ no deɛ wohunu sɛ nsu fitaa bi na ɛfiri wo barima anim a ɛtumi kye wo sɛ pɔɔta anim wo pant no a ɛhyɛ wo no ɛtumi kye wo ti sɛ woyɛ barima na wo dwensɔ no ahunu nsu fitaa bi a mesrɛ wo ɛntena ase gonorrhea ɛba wo so a a hom tse. Na ade a ɛreya ne sɛ, sɛ gonorrhea wɔ wo barima wo so na wowɔ yer a, wode ayɛ wo yere, wowɔ mpena a, wode ayɛ wo mpena. Enti wohwɛ wo yere yadeɛ no na wohwɛ wo mpena no nso yadeɛ. Ɛyɛ adeɛ a ɛba wo so a, ɛtransfer. Wofaa me ehu kyɛɛ HIV a mosuro no, wofaa wɔbaa no nnɛ, ɛnnɛ no wɔnya bi. Ɛna ɛmaa sɛ gonorrhea wɔ yɛ so a, nnipa a ɛboa yɛ me yɛ hunu yɛ mmarima. Ɔhono, wɔde ɛna white ayɛ me. Ɛba a na n'ase yɛ no hene, na nsaa bi abegu hɔ, na wate ti, na ayɛ kuro, ɔdwonsɔ no afam, na wanyinyan n'anim, na wanwe ne se, ɛyɛ no ya, na wakoto kuma dada, na wate, na wɔde adɔ boro mu, na kuro no awu, na ɛkɔ, wofiri sɛ wo ho atɔ wo, yadeɛ no wɔ wo mogya mu. Enti sɛ barima ne wo da a, moment a barima ne wo bɛda no, barima no ne wo daeɛ ara, adeɛ kyeeɛ ara na ne barima mu wowɔ no, pepɛ, pepɛ, pepɛ, pepɛ, wode yadeɛ no ayɛ no. Enti sɛ gonorrhea wɔ wo wɔ baa so a mmarima na me yɛ hunu no ntɛm because ɛba yɛ yɛ man ho a ɛkyɛ ansa na ayi ne ho adi ama wahunu. Wobɛhu sɛ wo dwonsɔ a wo dwonsɔ ani koraa tumi sesa. Wo dwonsɔ akoraa tumi bɔ kankankan te sɛ wo tie me na baba so gono ɛha wo a mesrɛ wo ntena ase mekyerɛ wo akwan a wobɛfa so a mɛmkyerɛ wo adeɛ. Ɔhono wei ɛyɛ glass. Adeɛ wei a wɔn bu sam sɛ ɛyɛ deɛn a, ɛyɛ nsa afuo, palm one nsa afuo na wɔahwie bi agu mu, sɛ woahunu deɛ mayɛ no yi, aduro nie, fa atere sɛ bi, sɛ woahunu, fa gu nsa afuo no mu, ka fra, woahunu, woayɛ no sɛ tea, woaka afra, nie. Ɔhunu deɛ ayɛ. Wowie ɛ. Wowie a wohunu sɛ wo fie animu no, ebi koraa na aboɔ wɔ hɔ. Aboɔ ba fɛ bo ahohoro ho kama. Sɛ ɛyɛ gya na ɛwɔ fie hɔ a, fa boɔ no to gya no mu ma no nyɛ hye. Ɛyɛ hye wie a, yi boɔ no. Aduro no a woahyɛ no sei no, fa boɔ no to aduro no mu. Wobɛhu sɛ ɛbɛhye mu hyew. Yi boɔ no to hɔnom. Fa aduro no twi a, nom w'adeɛ. Ma wo ho nnawɔtwe. Go no na atena wo so bɛyɛ seventeen years, sixteen years a wako ako ako a ɛnkɔ no. Mɛma wo just one week, nnawɔtwe pɛ. Sɛ megye wo taku na nnawɔtwe wokɔ hospital na wosan akɔ checke ne yɛse gonorrhea no woyɛ reactive a, bra engine lady hɔ sɛ mereba abɛgye me sika. Go no. Saa aduro yi a mede ama wo yi, nsa afu a mɛhwie. Obi reteɛ me nyɛ ne deɛ ne gonorrhea no so wahu no ɔbaa wo deɛ gonorrhea no wanom wo deɛ na wo kunu anom wo deɛ na awɔtwe ne ho atɔ no ɛba saa deɛ nti lady mɛmoa ayɛ ama me ne sɛ wo starte sɛ meme wo aduru a wonkɔ wo kunu ho ɔb bɛɛma wo nso wonkɔ wo yere ho mepɛ akyerɛ sɛ wone wo yere nni n mpa mu nhyiamu wobɛtwe wo ho kakra kɔpem sɛ wobɛnom aduro no bɛwie. a yɛbɛsan de wo akɔ afidie mu, lab, na yɛakyɛke wo na yɛahunu sɛ ampa yadeɛ no wonni bi. Afei deɛ ne yɛama wo ho kwan ɛne wo yere nhyia. Wo ho atɔ wo, wo nso wo ho atɔ wo. Na adeɛ a awerɛho wɔ gonorrhea mu ne sɛ, sɛ woyɛ barima na baba so yɛ wo a, woahu sɛ ɛka wo barima no mu. Wo barima no mu yɛ wo ya, ɛgye wo pee te sɛ deɛ kakapɛhyeɛ wu no anaa yɛde paneɛ wɔ wo no. Nti ɛba saa a woyɛ bɛɛma a wobohu sɛ wonam a wotumi mmoa wo spɔta no na woamoa w'anim woaso w'anim nti ɛba saa na wotwetwe wo bɛɛma no ɔwotwe nti womoamoa ne nyinaa na ɛkɔhyɛ wo yam nti obi baba so nwaano no ɛnɛ ne bɛɛma no ayɛ keteketekete. Asa. Ɛnyɛ wo bɛɛma yɛ tenten o, deɛ Nyame de maa wo no, wo bɛɛma yɛ, wo bɛɛma no ayɛ keteketekete ɛhe? Asa. Te sɛ wo yɛ bɛɛma, wo yɛ ɔbaa, baba so, gonorrhea ɛha wa, wahu sɛdeɛ masi ayɛ no, wo hwie nsa afuo no, na wasa aduro no agu mu, wo de boɔ no atotɔ na wo de ato mu, na wanom, bɛɛma, na wo nso wanom wo deɛ. Nansa, mese mɛma wo naawɔtwe. Megye wo taku na wo kɔ check up na yɛse yɛsan wom a bra nti dede wɔsɛ wo boa hoo awurade nti wo ho bɛtɔ wo mawie no ma me mmra so ɛdurɛ na tua amane yi meewe so wahunu meewe kyerɛ wo ɔbaa woni atenka Wonni feelings. Wo kunu ne wo bɛ ɔbɛɛ kasa koraa na wobɔ no hanya wo mpena no no wonim deɛ ntiri a akɔnnɔ no ɛnni wo mu no nti wo da bia wode wo ho kame wo kunu da bia wode wo ho kame wo kunu wonni atenka nti wohu sɛ wo obi wɔ wo fie na ɔne wo kunu kasa pɛ na wabɔ no suspect me kunu na ɛkɔ no wɔnnɔ kano no ebi nso koraa na nyɛ deɛ bɛɛma no dwene no no because ɔbɛɛ afie anadwoɔ no anka wabrɛ a wɔnim sɛ wɔbɛtoa ne yere ne nada adwedwe ne ho kakra no wɔsɔ wo mu a wode nwaw Wosoo mu a wode nnga wo. Atenka nni hɔ, wonni atenka. Enti seesei wo kunu no, wada no te sɛ w'adamfo, wada no te sɛ wo braa. Na wada no te sɛ wo braa no a wo ne no teɛ no. Wofiri sɛ ɔyɛ wo braa nko a, ɔbɛtua sika ma abusua nti na ɔno nso mpɛ baabi mfa na ɔnkɔyɛ ne mɛɛmasɛm wɔ hɔ. Enti wote hɔ nnɛ, w'awareɛ agu, wo fie resɛe ɛnam me nuabaa a woretie me a wonni atenka nti. So woahunu dua no a ɛkuta me no? Ɛyɛ dua kɛkɛ. Ebi nie. Adeɛ wei sei ɛyɛ nkyene. Ɛnkyene a yɛde gu nkwan mu a yɛdie no. Wahu, fa dua no. Wontumi mfa mmɔ mu sei ɛnwe. Enti hwie nkyene gu nsuo no mu. Wohwie gu nsuo no mu a na aba mu adi ka hwɛ a ate wei. Sisi aduro yi na fa gu nsuo no mu. Fa si hɔ ma adeɛ nkye. Adeɛ nkye a wonkɔyi dua yi no na ɛnkye no wode to hɔ no wobɛhu sɛ ɛnkyene no aba mu. Me nua baa we na wo we na wo bini mu nsuo no yɛ frɛ no charger charge ma wo kunu charge fa hyia wo kunu yɛ wo fie yie na wa bɔ wo kunu suspect akyɛ ebi kura nkɔmɔ hunu na wɔ die nanso wɔ kɔ di nkɔmɔ a wo ni atenka nti wo so wɔ kɔ ne mpena hɔ ɛno nti egu wo fie egu maa bebree a waweɛ mesrɛ wo. Woyɛ ɔbaa nkoa na wotie me Wonni atenka a mesrɛ wo Wo feelings yɛ ateko a w'atenka ayera Bɛɛma sɛ ɔmo a ɛnyɛ wo Kyɛ sɛ biribiaa nkrɛke wo Ɛnyɛ w'akɔnɔ ne wonyɛ w'akɔnɔ sɛ ne ne nhyia Oh gyaa me mabrɛ me ɛnɛ deɛ ma me na Wo deɛ da biaa wo nkoa na ayɛ adumaden a wabrɛ Wo fie na eguo no Kyɛ sɛ woyɛ ɔbaa na wotie me Efie hɔ nea ɛgya da mu ɛɛdɛ. Esiane sɛ w'ate nka ayera a, bra Indie Lady hɔ wɔ Kumasi, Abirikɔ Dwada dan mu, Angelic Lady Herbal Clinic. Mɛma wo feeli ma bɛyɛ wo nwanwa. Wahu no dua no? Ɛno ara sɛ wowie o, worewe na womene mu nsuo nti, wo deɛ wosɔre anɔpa a kɔyi firi nsuo no mu na wode ahyɛ w'anum. Wopira nyinaa na womene mu nsuo no, wopira nyinaa na womene mu nsuo no, anwummerɛ saa mmerɛ twa bi we. Papa ne w'abɔnten a wɔmmaeɛ no, charge kɛn no. Wobedura amaga ne amagahyɛ a nea ho amaga hɔ ho na wonam adi apem so wodi asiani but bɛɛma no firi abɔntene ba a ne yam hyehye no because wɔbɛn wabrɛ oduru fie nso a nani nye because ɔbaa wate nka ayera wonni feelings wonni atenka nti sɛ woyɛ ɔbaa na wotie me a mesrɛ wo ɛyɛ Kumase Abrepɔ Dwadada mu Angelic Lady Herbal Clinic bla ɛyɛ dua kɛkɛ o ahu sɛ mawe soɔ ma charge nti sɛ wotie me a wo nso bɛ charge fa kyɛɛ wo kunu ne wo ba fie a n'ani agye ama asomdwoeɛ no a ɛnni fidua no mu no ahono. Biribi asi fie hɔ, barima no ahunu sɛ a maware ɔbaa nti sɛ me werɛ me werɛ fi no wɔ ba a ne wahunu sɛ a ɛnɛ deɛ daabi sɛdeɛ meteɛ no manya Indie Lady ne dua no bi, mawea ma me a afei deɛ mahunu sɛ yes ma masan asi me dadaam manya me ba ayɛ. Nti bra fie nkɔ baabia ma fie nyo na bɛɛma no nnɔ wo a kɔ aunty Vita amɛwa no nti sɛ wotie me woyɛ ɔbaa na wate nka ayera a ɛno ara nie mesrɛ wo ɛyɛ Kumasi Abelpɔ dada dan mu Kumasi Abelpɔ old market Angelic lady herbal clinic bra mea Angie lady mɛ surprise wo ɛbɛyɛ wo nwanwa. Woyɛ bɛɛma a wotie me ɔho no nsɛmfuo no bi nie masan afa car kɔ bio. Ɛnsɛmfo a mafɛe. Bɛɛma a wontimi nnwo nsɔ. Odwo nsɔ asiizii. Yɛse prostrate na dɔkta aka biribi de akyerɛ wo. Ampa, wo ara nso woahunu sɛ seesei wodwo nsɔ no nyɛ. Odwo nsɔ a wobrɛ, wokyem ansa na woadwo nsɔ. Hwie nsa afu ei, kakraa bi. Sɛ obi bɛka sɛ meyɛ sɔfo, me meyɛ sɔfo, menom nsa, nanso mepɛ sɛ wo ho tɔ wo. Enti nsɛmfua nie. Natural, biribiara nnim sɛ woahu no. Menka nkyerɛ wo sɛ kɔfa coke na hyɛ coke nom na fa yɛ, daabi, madaadaa wo. So woahu no? Aduro nie. Masa, wode agu mu, ka fra.

Twenty times a day papa no tumi dwo nsɔ ɛnɛ wahunu sɛ prostate nti ɔbaa wonnya wo kunu biom dwo nsɔ ara di wo kunu abɔsɔ na awerɛho sɛm ne sɛ diabetes ne prostate bɛɛma ɛyɛ wa wo yɛ hwan wo mɛɛma yɛ bɛkɔ fam wo bɛ ba fam wo bɛ dwo dwo te sɛ wo ntie me prostate wo ntumi nwo nsɔ a yɛ bɛ mo wɔ dwo a wo bɛ nom dwo nsɔ no ba bebree ɛba bebree nso a yɛ bɛ mo wɔ dwo a dwo nsɔ no bɛ twa. Ɛbɛmo wada. Wo da a wo nna w'ani nku mu. Wo nim deɛ ntira? Wo da a y'anadwo nsɔ ado na w'asɔre. Wo da a y'anadwo nsɔ ado na w'asɔre. Wo a w'ahunu sɛ wo firi wo nipa tebea mu, wo sesa, wo so te. Ɛnam prostate enlargement nti. Te sɛ wo tie me. Sɛ wo wɔ obi wɔ hɔ na y'ato no rɔba no, y'ɛde rɔba no bi ahyɛ ne bɛɛma mu a, nsuro. Wo nso yɛ nyansaa bi nto mu a mesrɛ wo ɛntena ase ma ne nyansa ama manka m'asɛm ɛne yareɛ mesrɛ wo sika wɔ hɔ a na wo yare a w'ani koraa nyɛ te sɛ wo tie me na postrate ɛhaw wo kunu wo ba wo ɔfa bi a mesrɛ wo baabi a wo wɔ bia a gyaa nyiyano ne akwantuo no wo obi retu kwan a wosuro asɛ woakɔ no yɛ koku no yadeɛ bɛku wo na sika wɔ hɔ. Bisa wo sɛ wote ase mpo sɛn na abusua hwɛ wo ba na wobɛwu agya wo ba. Woahyɛ wo mma sakyoo, wobɛwu hwan na ɛbɛhwɛ wɔn mo? Ɛmfa sika ntoɔ mma yadeɛ nku. Yei Awurade mewɔ asankragwaa, menyaeɛ a anka mɛkɔ nso kwan wa, wan na ɛka kyerɛ wo apɛsɛ sɛ adidie kwan wa? Te baabi a wo wɔ Kumasi biaa deɛ wo wɔ deɛ ɛyɛ Kumasi Abrepɔ Dwada dɛɛ no. Obi wɔ Accra a ofii sɛ ofiri Nkran ɛɛbɛ Kumasi deɛ kwan wa yadeɛ no bɛtena hɔ ama no aku wo nanso Kumasi Abrepɔ Old Market Abrepɔ Dwada dɛɛ no nsɛnkyerɛnneɛ wɔ Nyankopɔn nam yɛ so yɛ na ɛboro adwene ne nteaseɛ so ɛnso ne nkamfo no ho. Te baabi a wo wɔ wɔ Ghana ha deɛ Kumasi kwan wa sɛ Nkran anaasɛ bɔ ɛɛ yɛka no sɛn Tamale na wo wɔ a foro ka Ahomakye. Adeɛ nkye anɔpa no na waduru Kumase. Yɛahyɛ wo w'akyɛdeɛ anɔnzu du baako na waforo kaa na wosan kɔɔ baabi. Obi nim deɛ wobɛyɛ nyɛ. Wahu no. Obi yadeɛ bi wɔ no so a yadeɛ no, wanom aduro saa a ɛnkɔ. Na adeɛ a ɛma Angelic Lady Herbal Clinic ɛdɛ no, kyerɛ sɛ adwuma a yɛbɛyɛ no, hɛ, sɛ yɛsunsum dwuma, ɛyɛ deɛn, yɛyɛ boro so. Yadeɛ no ayɛ wo no a woanom aduro, wokɔ wo dan mu a woahu sɛ wo fie hɔ nyinaa adane ayi, nnuro. Woadi nnuro no bi ara. Ɛnyɛ sɛ baabi a wokɔeɛ no nnipa no nyɛ adeɛ o. But biribi rekɔ so a ɛwɔ sɛ yɛhwɛ hɔ nso asɛm ka. Enti wote aduro wei nka a na woakɔtɔ, yadeɛ no gya sere saa, na ɛgyina baabi a ɛgyina. Wote aduro wei nka na woakɔtɔ, na yadeɛ no gyina baabi a ɛgyina. Ɔho no aduro yi. Ne mu odi nkyerɛ wɔn a wɔahwɛ awie no no, wɔpeke, wɔpikya. Wonim deɛ wɔmede bɛyɛ ama wo? Yɛtwitwa ne yɛapɛ bakɛt ne yɛde agu mu ne yɛde nsuo agu ho. Sɛ wose me, ma yadeɛ anomaduro, anomaduro, anomaduro, anomaduro, anomaduro, afei yadeɛ no koraa wode wadawada, ɛyɛ me maame na ɛde ama me, me papa na ɛde ama me, yadeɛ no wode rekɔ anwan? Wo last stop ɛyɛ Angelic Lady Herbal Clinic, Kumasi Abirifo Dwadadam. Bra, yɛbɛhyehyɛ ama wo, wode bɛdwa wo. Wodware wo sapɔ ne wo samina wie no, na wode aduro no asi wo nkyɛn na wutu gu wo ho, na wutu gu wo ho, na wutu gu wo ho. Nnansa pɛ, yɛma wo aduro no nom. Yadeɛ no sɛ ɛtu wo, sɛ ɛmem wo, krabasa, wo ho atɔ wo. Ti yadeɛ wɔ wo so na woakyinakyin akyinakyin akyini wo ho ntɔ wo a, Wɔ ani kyerɛ angelic lady herbal clinic ɛwɔ kumase abrifo dwada deɛ no yɛbɛ surprise wo. Wahu adeɛ yi a ɛte sɛ kotodwe yi? Sɛ wahunu adeɛ yi. Wo a wotie me a wose kooko paa afifiri wo, wokɔ toilet a ɛmogya ba tatatatatata, wahu sɛ pimpɔ sesei wo a womiaeɛ no fitaa no firi baeɛ deɛ ɛkaeɛ yɛ mogya, na adeɛ no agu wo nsunu mu na ahyɛ no a apae no ɛhefa na ɛmfa, wobɛne mogya. Na wo nni mogya no ɛyɛ wuo ɛna wo boa boa no ma wo ho no wo beyɛ na ma me ɛfiri me firi me nkoraa berɛ mu ma ma me kɔ toilet ɛbeyɛ mogya me kɔ toilet wo de ayɛ ɛ ɛnwom wo to wo bɛ wu agya wo yere ne wo ma akɔnɔ akɔnɔ wo bɛ wu agya wo kunu akɔnɔ akɔnɔ bi ma te sɛ wo tie me wo yɛ ɔbaa wo yɛ bɛɛma kooko afifiri wo afifiri wo to so wɔ hono yɛ wɔ abɔ ɛna ɛwɔ kooko obi wɔ hɔ a abɔ tumi fifiri no to obi nso wɔ hɔ a kooko no ɛsisi no to. Sɛ bi ɛmaa no koraa deɛ aye wɔ sia kwan asi n'ase. Ɔbaa bi nyɛ mo pɛ na ne kooko afifiri atenten atenten wɔ n'ase te sɛ yi. Sɛ awoɔ ka no a kyesɛ yɛkɔ twitwa ansa na watumi awo. Hwɛ awerɛhosɛm. Te sɛ woretie me na wose kooko ha wo. Woahunu, wogya wo nan wokɔ toilet a mogya ba tatatatata. Mese mɛma wo just a day. Ɛbɛyɛ wo sɛ sini no, engine lady, me ara na mekasa yi. Da koro pɛ, mogya no a woagya wo nan a ɛretwa no, wo deɛ sɛ wopɛ sɛ wogye me die no, twɛn ma bosome no nso. Time no a wo ne wo mogya no nso, na ne wo mogya ano, na ada no a wo ne no bra Kumasi, Abelepɔ, Old Market, Angelic Lady Herbal Clinic, saa da no a wommra yɛhɔ no a womfiri yɛhɔ nkɔ wo kuro mu no, na mogya no atwa ansa na woakɔ. Ɛnyɛ kasa, ɛnyɛ magic, ɛyɛ tumi a Onyankopɔn de ahyɛ nnubena ne nhabamma mu. Te sɛ woretie me na wogya wo nan mmɔ gya. Mesrɛ wo, wosɔre a woaposa w'ani. Wɔte wo ano ɔyɛ. Woayɛ ko, woapaw wo mene mu saa. Mesrɛ wo, mɛntena ase. Kookoo Hawa, ɛyɛ Kumasi Abrepɔ Angelic Lady Herbal Clinic a yɛwɔ Kumasi. Indie Lady, Onyame bɛfa yɛn so ayɛ nsɛnkyerɛnne ama wo, ɛbɛboro w'adwene ne wo nteaseɛ so. Telephone numbers no na egu screen no ase.

Ɛno ne telefon namba a yɛde yɛ adwuma wɔ Angelic Lady Herbal Clinic a yɛwɔ Kumase Abirepɔ Dwadadaa mu, Kumase Abirepɔ Old Market. Yadeɛ bi a ɛda wo so no, bra na Onyame bɛfa yɛ so ama wo ho atɔ wo. Gwasatu. Badeɛ, trapɔte, pɔ, gonno, ɛɛ, kyankataa, sakraberɛmu, berebu, sankanne, ana franaku. Ose wo yade nko ara deɛ a, ɛyɛ Kumase Aberepo dwa dɛdɛɛ no. Ɛntena ase mma yadeɛ nku wo. Na yadeɛ deɛ Onyame de n'ayaresa no nyinaa ama yɛn wɔ Angelic Lady Herbal Clinic. Da biara metena ase a meka, mese mentumi nyɛ biribiara, na mmom ɛnam Kristo a ɔhyɛ me din nti, Onyame fe yɛ so yɛ. Nanso adom a Onyankopɔn de adom me Engiled no deɛ, meso ne me deɛ deɛ wobɛto a, Awurade de bɛdom wo, w'ani bɛgye. Ɛma yadeɛ paa ntena ase na ɛnku. Nyɛ saa, woma yadeɛ tena ase na ɛku a, kooko bɛku wo aberɛ a kotodwe bɛwɔ hɔ. Awurade Nyankopɔn, woma kooko aku, kɛbɛha me papa. Sɔre na bra, Awurade bɛyɛ, bɛfa yɛn so ayɛ ma yɛn, adeɛ no a w'ako ako ako ako ako a ɛnkɔ no, wo ho bɛtɔ. Woahu sɛ wokɔ afuo mu a, wɔn a wɔwɔ nkuro nkutewa mu a wɔkɔ afuo mu no, obi, deɛ merebɛka, wobɛka sɛ ampa, wonam afuo mu kwan so na wokɔ afuo mu a, wobɛduru ɛɛ, kwan no yɛnam soɔ no, na dua ketewa bi na ɛsisi hɔ, yɛfrɛ no dua adwamanfoɔ. Wei duru hɔ a wɔtumi sunti, mm, agyii, agyii, ebi koraa na adeɛ soo na ahwie agu. Wei ba a na wɔasunti. Yɛwɔ akwanbeɛ ɛne yɛwɔ dua adwamanfoɔ. Dwamanfoɔ no ne ketewa dunsini ketekete a ɛsi kwan no mfimfini no, ɛna akwanbeɛ ne dua no a ɛbea kwan mu sei no, ɛno na yɛfrɛ no akwanbeɛ, ɛna yɛfrɛ no dua adwamanfoɔ nti sɛ wotie me, wo se wo yare, yadeɛ da me so, mako ako a ɛnkɔ. Bere a wo ankasa wowura wo nwura mu a, wo kurom hɔ a, nnua gu wo kurom hɔnom, nanso yɛn deɛ no yɛmpɛ. Yɛato yɛn deɛ agu, ɛnna na yɛrebrɛ. Te sɛ woretie me a, mesrɛ wo, korafoɔ ne korafoɔ ani nhyia. Sokobire, eh, badeɛ, birebuu, trapɔtepɔ, mesrɛ wo oo, yadeɛ nko ara deɛ, ɛyɛ Kumase Abrepɔ Dwadadwene mu. Yɛnwiee. Obi bɛbisa me sɛ, Kutɔyuɛ yɛ yɛ deɛn? Wei potayowa na ɛkuta me yi. Ɛyɛ potayowa na wo ankasa efie wotwi mu moko na wode di no. Ɛno ho asɛm na meka yi. Deɛ wotwi mu moko, wodi mu fufuo no, ɛno ho asɛm na meka yi. Obi a wayare tipayeɛ, headache, severe one, deɛ tipayeɛ da no so a wako ako ako ako ako, yɛse asereben, yɛse deɛn deɛn, kyerɛ sɛ wayɛ aduro biara bi, ɛnkɔ. Wo fa wo potoayowa no so ahu dɛn o? Wo de ha, Indian lady, wo ti paeɛ no a ɛda wo so a wako ara no a ɛnkɔ no, mepɛ sɛ wohu sɛ tumi wɔ hɔ. Ɛnie. Nti potoayowa no, wo ba no fie no, wei obi deɛ o, ɛyɛ fuu, nti wo wo fuu no, wo de bɛbɔ fam, nti ne wa ne sɛ, so wahu no? Abɔ. Deɛ aka no. a asu wɔ mu no na wafa. Sɛdeɛ yɛbɛtumi de aduro no ayɛ so no, deɛ mede kyerɛ wɔn sɛ mabɔ no, deɛ menya ayɛ a asu wɔ mu no, wafa. Yɛde aduro no bɛgu so. Nti wode aduro no gu so a, tena ase. Wei yɛ break. Tipaeɛ na wako ara tɔ ho nnuro a ɛne yɛagyina a yɛahwehwɛ w'adwene mu saa ara no a ɛnkɔ no. Sɛ wahu wafa wo bio. Mafa wo moma so ketewaa bi, wɔte fie, wɔse, Ajish! Wonte mpo na woafa blade no so wahu no na wode abɔ pa pa pa pa ne ba yi so wahu no. Mepɛ sɛ wohunu sɛ mogya kakraa bi abɛtɔ hɔ. Mewie na mogya no kakra no ba a, wei yɛbɛbɔ wo hɔ maako maako seven nketenkete. Yɛde aduro no fa so kama kama kama kama kama. Yɛde aduro no afa bɔtɔwewa no so awie. So woahu no? Enti woyɛ ankasa yɛ nipa bi na wode afa ekuru no so. Enti mede ba so besi ha. Miyii me nsa ara fii ne nkyɛn, na masan afa bio, na mede afa so na wahim wo ti, na mafa bio, na mede afa so, mede abɔ fam, him wo ti. Wo ne tipaeɛ too nkwanta a, woakae. Wo lifetime, worenhyia tipaeɛ bio da. Bra meɛnto nkyea. Wo se tipayɛ ɛha wo. Wako tipayɛ saa ɛnkɔ a ɛyɛ angelic lady hair back no ni. Kumase abene po dada dam. Mesrɛ wo ntena ase ɛma yareɛ ɛnku wo mesrɛ wo. Ɔbaa a wo pɛ abɛn. Awoɔ ne wo yam maame awo awoɔ ɛne wo yam. Mesrɛ wo. Daakye wobɛyare ada wɔ wo nna yam. Menwo, menwo, wo deɛ ayɛ nnwom reto sa wonwo. Awo wobɛwo, nnuro wɔ hɔ wobɛwo. Sɛ awoɔ no woakyina no yɛ sunsum mu deɛ koraa, bra, wo deɛ bɛka kyerɛ me ngye no bi. Manante bi, mapem so bi, nanso aba no mma. Bra meɛnto nkyea, wobɛwo. Te sɛ wotie me, wopɛ ba nko ara, wɔ nea bere sɛ wohia awoɔ deɛ a, mesrɛ wo, ɛyɛ Angelic Lady Herbal Clinic. Yɛ Nyame bɛfa yɛ so bɛma wo ba a w'ani bɛgye. Mesrɛ wo, ntena ase mma awoɔ, yɛmfa awoɔ ntwa wo mpoa. Awoɔ ma ɛnnɛ w'awareɛ reyɛ agu, w'ani nka fie, ɛsiane sɛ yɛtwa wo mpoa. Te sɛ wontie me na wohia ba nko ara deɛ a, maame a wo awoɔ ne wo yam. Barima mfa nhyɛ wo tiri mu sɛ mmaa nko ara na ɛnwo. Ebi nso a na wowo nkwammoa na Onyankopɔn de maa wo no, kyɛ sɛ asesa, ɛyɛ fitaa te sɛ adeɛ yi. Nanso nka nyɛ sei na Nyankopɔn yɛɛ mmarima mo ho nsuo. Barima ho nsuo ntumi nka adeɛ mu, ɛntumi nkye. Ka wo yere no aho atotorotoro. Mesrɛ wo, sɛ woyɛ barima, wohwɛ a wowɔ low sperm count. Woye ɔbaa, ɛba ne mma a, mesrɛ wo, ɛyɛ Kumasi Abilepɔ, Old Market, Angelic Lady Herbal Clinic. Onyame bɛfa yɛ so ama wo ho atɔ. Barima, nkasa ma nka wo deɛ. Wahu no, wopɛ maga ne soose, soose, soose, wopɛ sɛ wowura wura me afiri a me wura, nanso wode si yɛ anadwo, wode si yɛ anadwo, wahu no, ɛtumi pagya ara no, wo ho aniwu, wo ho ɔfɛle, mesrɛ wo yɛ barima na wotie me, wei nti me nyina so sei a, Awurade Nyankopɔn, barima deɛ wɔ sɛ gyina na wowura wura maame no ma no hu sɛ yes, wopɛ no nti na wotee sika waree no, wode no abɛtena hɔ nom na wogyinagyina no. Simma baako, bɛɛma, abranteɛ a wɔtete hɔ, simma baako, wayɛ adeɛ adane paa na two minutes wo ho ani wu huu, wo gyene gyene wɔ baa no wohu a na wo bo afu, wo wura no ma no hunu sɛ yes wɔ bɛɛma mu, wɔ bɛɛma, adeɛ kye a yɛ ɔto nnwom aye, ɛno nko ne ne ne ne ne ɔde kasa, ɛno nko ne sɛde wɔsi kasa aho, wahu sɛ kwan a wo fa so ne maame no da nti wo kasa ne ho a ne wɔ turo ntra wo, n'ani nnye, wo ma no ho ntɔ no, wo ma no nhu ne baa no yɛ, Bɛɛma deɛ tumi wura wura wo yere so wahu no fa wo yere ma no hu sɛ yes wa wura no te wo yɛ bɛɛma na wo tie me sima mienu pɛ na ho asane mesrɛ wo ɛyɛ kumase abrepɔ old market angelic lady herbal clinic wo bɛɛma no yɛ kete kete si ya mesrɛ wo bra yɛ bɛma wo nkuu. Aduro yɛde afura nkuto. Wote na wode srasra ho, wote na wode srasra ho. Wogye sɛ wɔahunu sɛ deɛ wopɛ no wompɛ bio na wɔagyae akyire die. Mesrɛ wo, yadeɛ bi a ɛwɔ wo so deɛ, ɛyɛ Kumase Abelepɔ Old Market. Bla, Awurade bɛfa yɛ so ama wo ho atɔ. Yadeɛ biara, fa bla. Tɛlɛfon namba no gye na menkra wo. Namba no yɛ zero two four four fifty six thirty two forty five, zero two four four. five six three two four five anaa zero five five five nine seven four seven four five zero five five five ninety seven forty seven forty five yadeɛ biara awurade nti wode ba angelic lady herbal clinic ɛwɔ kumase ablepɔ old market a awurade bɛfa yɛ so ama yɛ ho atɔ onyame nhyira wo sɛ wode yadeɛ no brɛ yɛn ɛma angel lady me ne ma doctors yɛahwɛ wo ama wo ho atɔ wo ɛmfa yareɛ no ntra se bra.